Maşgala býujeti näme? Pul nämelere sarp edilýär? Niräk gidýär? Bu soragy käte öz-özümize berýäris ýa-da daş-töweregimizdäkilerden eşidýäris. Elbetde, pul siz nirä sowsaňyz, şoňa gidýär. Ýöne siziň esas sowala bermeli jogabyňyz, siz maşgal býujetini, girdeýjileriň we çykdajylaryň hasabatyny ýöredýäňizmi? Maşgala gazanjyny sowatly dolandyrmak eliňizde artykmaç puluň galmasyna esas bolar. Geljekde bolsa maliýe taýdan üpjün bolamagyňyzy gazandyrar. Özüňiziň we maşgalaňyzyň rasional bolmagy, ýagny pul harçlama gatnaşyklaryna ölçegli pikir bilen çemeleşmek, Gündelik durmuşyňyzda boş çykdajylaryň azalmagyna, geljekde bolsa goşmaça girdejileriň emele gelmesini üpjün eder. Maliýe serişdeleriň dolanyşygynda her bir edara-kärhananyň ýa-da ýekebara şahsyň öz ulanýan kadasy, tertibi bar. Çykdajylaryňy yzarlamak muňa degişlidir. Kärhanada muňa buhgalter hasaby diýilýär. Adamlar bolsa gazanan serişdelerini kellede hasaplamak bilen, pullaryny aýratyn niýetlenen, bukjalarda ýa-da depozit bank hasaplarynda tygşytlamak maksady bilen saklaýarlar. Ünsteriň, pul saklanýan aýratyn bukjalaryň bir-birine garylmaýşy, çykdajylaryň aýry-aýrylykda niýetlenişi, öz oňyn netijesini berýär. Eger-de köpimiz çykdajylarymyzy seljerip görsek, onda olaryň düzüminiň köp bölegini, belki, zerur bolmadyk boş çykdajylaryň tutýandygyny göreris. Ýa-da köp adamyň haýsydyr bir ugur boýunça seljerip berme, maslahat berme we söwda-satyk edip, goşmaça gazanç etme ukymynyň bardygyny görse bolar. Netije çykarmak üçin biz şahsy gazanjymyza maliýe sowatlylyk bilen çemeleşip, daş-töweregimizi gurşap alýan maliýe ýagdaýdan habardar bolmaly. Ýokardaky agzalyp geçilenlerden netije pul dolanyşygyny sowatly dolandyrmak iň esasydyr. Ýene-de ylmy barlaglardan bir bölegini dykgatyňyza ýetirmek isleýäris. Barlag şundan ybarat, dört-bäş ýaşly çagalary bir-birden otaga çagyrdylar. Olara eger isleseler azajyk mukdarda häzir, eger biraz garaşsalar onda köp mukdarda sylag beriljegini aýtdylar. Sylag hökmünde bolsa zefir bilen kök ulandylar. Çaga eger islese häzir bir köke, barlaga ýolbaşçylyk edýäniň gelerine garaşan ýagdaýynda üç gök alyp biljegini düşündirdiler. Çaga islendik wagty jaňjagazy kakyp, ýolbaşçyny çagyrmaga hem-de ýolbaşçy gelip, çaga uly bolumdyk sylagyny berer ýaly şert döretdiler. Köp çagalar üçin bu synagyň ýerine ýetirmesi kynlyk bilen başardýardy. Ýöne ähli zat çaganyň haýsy ýagdaýa garaşýanyna baglydy. Barlagyň käbir görnüşlerinde kökeler çaganyň edil öňünde durýardy. Bu ýagdaýyň Çaga örän uly täsiri bardy. Sabyr edip garaşylýan wagtyň möçberi ortaça bir minutdan köpräkdi. Emma çaga sylag görkezmedik ýagdaýynda bolsa, garaşylýan wagtyň möçberi ortaça on bir minutdan ybaratdy. Çagalardan sylagyň ýerine başga gyzykly zatlar barada pikir etmeklerini haýyş edilende bolsa, garaşylýan wagt ýene-de uzaýardy. Puluň adama örän uly täsiri bar. Şonuň üçin hem her kim ony sowmakda ýa-da dolandyrmakda oýlanyşykly çemeleşmegi, artyk möçberi bolsa tygşytlamagy başarmalydyr.